Hello tfal, jina Claire u din li jen. U l-lum ħanaqrawlkom biċċa mill-aħħar ktib tagħna il-fatat kaħlani. F'din il-rex ta' żgħira jew qari żgħir jien ħankun qed ninterpreta il-fatat safrani Li huwa narratur, mhux vera. U li jen ħad tkun qed tinterpreta il-fatat. Kaħlani. Emmu. Mhux se naqrawlkom mill-bidu, għaliex issa din hekk ħantukom dewqa jew toma biex imbagħad intom nittama li torru tiġru tiġru tixtru l-ktieb u taqraw iktar dwar dan il-fatat tant gustus. U allura ħanaqrawlkom biċċa minn nofs il-ktieb. Issa, qabel ma nibda bil-kummedji, u għandi kummedji xi ngħidlek tafx, ħa ngħidlek kelmtejn fuq dan il-fatat li kien jagħmel kollox ta' taħt fuq. Meta suppost ibeżża' kien jispiċċa idaħħaq. U meta suppost jgħin kien jispiċċa itellef. ma kienx iġib waħda li hi waħda tajba. Minflok jipprova jagħmel minn kollox biex ma jagħtix fl-għajn iktar jara x'se jaqla'. U mbagħad mhux ovvja li jkun hemm min jgħajjat, Fatat! Fatat! Fatat! Trid tara lilna l-fatati l-oħra, żaqna mal-art bid-daħ! Mhux eżatt mal-art insomma, imma tifhimni hux. Mela isma' ftit, b'dik id-darba għadni niftakarha qisu lbieraħ li Sigismond kien sar fatat. Konna qed naraw kollox minn twejqa ċkejkna li tagħti għal kamra abbandunata. Beda jxejjer idejh, qisu bandiera tperper fuq każin tal-banda u jagħmel ħafna mutetti b'wiċċu. Fil-fatt, hawn int! Hekk! Beda jgħorroġ ilsienu jipprova jilħaq geddumu, beda jġebbed widnejh 'il barra, jitwerreġ, u b'idu l-leminija beda jmiss widintu u b'idu x-xellugija joħrok żaqqu. Mbagħad ipprova jagħtas u jisol u jqaħqaħ. Beda jċapċap u jaqbeż kemm jiflaħ, beda jipprova jilħaq l-ogħla noti, imma meta ried jgħid l-la-la-la-la-la ħarġitlu l-lu-lu-lu-lu-lu u meta ried jgħid l-lu-lu-lu-lu-lu ħarġitlu l-lo-lo-lo-lo-lo. U n-nies baqgħu għaddejjin għall-affari tagħhom, la jsellmu u lanqas jitkellmu. Kif rajtu hekk, tirt għal ħdejh. Tgħidx kemm werzaq kif rani! Beda jgħajjat, Fatat! Fatat! Fatat! Qisu kien qed ikanta falsetto. Kif ikkalma ftit għedtlu, Jien safrani għax inħobb il-lellux, il-lumi u għax u f'differenti għanajda. Għax ma jar ngħidlu jien għax eh, ma ngħidulu l-oħrajn. Għax Jaqlaħħa. Jo! Zlaqt fuq banana. Kont naf li ħajin fuq Imbagħad komplejtlu li dik kienet għaliex ir-raġuni, ir-raġuni għaliex spiċċajt hemm. Iktar daħa! Għandi pjaċir. Ah, Immu serja f'daqqa u ma rridx li bidi. Otu. Tani ħarsa sospettuża u għet, isħej. Da mux minn tana. Għajt isni mumja. U wara li stennejt mux ftit, għalli Karamba Pata, anki jien għandi pjaċir ħabib! U tani dik it-tbissima li kaħlani biss jaf jagħti. Sewwa, mela għamilna ħbieb. Ma domtx biex bdejt indawru mal-istazzjon u nurih postijiet li qatt ma kien rom, għax qabel ma kienx fatat. Daħaltu fil-kamra fejn kien hemm is-sodda u fl-armarju, fil-biljetterija u fil-kamra tal-banju. Tgħidx kemm qbiżna minn vagun għal ieħor? Bdejt nimitalu kif is-Sinjura Pellegrini Torre Jenny Gomez li d-Domeniċi ddum sena biex tidħol vagun. U mbagħad iddum sena oħra biex issib postha. Laqajtu ma' ħamranija, bajdani, sewdiena u mal-anzjani nett nett, ħadrani u kannellin. Laqajtu maż-żgħar ukoll, oranġo ċar u roża skur. Wara ftit beda jistaqsini ħafna mistoqsijiet bħal Fejn se norqod? Kif ħa niekol? Kif se nixtri l-gazzetta? U l-iktar waħda importanti? Jekk inkont ta' jisimgħuni? Għatlu, le, hija sta, issa mitt. Jiġifieri, aħna l-fatati biss nistgħu nisimgħuk, fimt? U kif rajtu, b'dik qalbu maqsuma, għedtlu, Iva smagħni, kaħlani lili tista' tkantali meta trid u kif jogħġbok, x'ħin trid, fejn trid. Kont għadni ma nafx li jorqod ikanta wkoll! U jien inċapċaplek, tibżax, inċapċaplek kemm niflaħ, avolja, bla ħoss. Għedtlu li stajt anki norganizzallu kunċert u li jien tajċ kemm naf indoq strumenti sofistikati immensament bħal borom, kazzoli, ħornijiet u taġnijiet. Imbagħad ħallejtu waħdu biex idur fejn jrid u jara u jisma' li jridu. Grazzi. U dik kienet biċċa minn daw l-istejjer dwar il-fatat kaħlani. Nittama li li jen issa da sajf għan ikdbu ħafna iktar stejjer dwar iva. kaħlani. Għan isparixxu għal-fatat għan komplu nikdbu. Grazzi tal-li smajtuna minn għandi Kler. Minn għandi li jen. Selmulkom. Ciao, ciao.